א גוטן טאג טייערע אידן, לאמיר לערנען מיטן אייבערשטן סוף דער משנה יומי מסכת אבות, פרק א', משנה ד', זאגט זשע די הייליגע משנה, יוסי בן יעזר איש צריידא, און יוסי בן יוחנן איש ירושלים, קיבלו מהם, זיי האבן מקבל געווען פון זיי, דאס מיינט אז נישט בלויז זיי זענען געווען תלמידים פון אנטיגנוס איש סוכו, נאר זיי זענען אויך געווען תלמידים פון זייערע רעבע'ס רבי, שמעון הצדיק. און מקבל געווען אויכעט פון אים. אבער איידער מיר גייען ווייטער לאמיר אביסעלע לערנען איבער די צוויי תנאים, זיי זענען געווען די ערשטע פון די זוגות, און וויבאלד זיי זענען געווען די עצם און וויבאלד זיי זענען געווען די ערשטע פון די זוגות וועל מען אביסל דערציילן ממש אין קורצן וואס דאס איז געוועזן די זוגות. איידער די תקופה פון די זוגות איז בלויז געוועזן א אב בית דין, דאס מיינט דער רב וואס האט געפירט די גאנצע סנהדרין, און אלס מנהיג הרוחני והגשמי פון כלל ישראל איז געוועזן די כהן גדול וואס ער האט אלעס געפירט, אזוי ווי מען זעט ביי שמעון הצדיק אז נישט נאר געווען כהן גדול נאר האט אויך געפירט די קבלת פנים פאר אלכסנדר מוקדון, אבער אין די צייטן פון די צדוקים און די מסיעוונים האט זיך געטוישט די מצב ווען זיי האבן אנגעהויבן צו באלבאטעווען איבער די כהונה גדולה, עס האט זיך צושפילט אינגאנצן אין די צייטן פון די כהן גדול חוני השני א זון פון שמעון הצדיק. השני, כ'וויל נישט צומישן, אבער ס'איז געוועזן צוויי שמעון'ס, ווי דערמאנט נעכטן, ס'איז א שמועס פאר זיך, לאמיר גיין ווייטער, הקופונים, אין די צייטן פון דער כהן גדול חוניו השני, האט דער מצרישער קעניג תלמי דער דריטער אוועקגענומען א טייל פון די אויפגאבעס און די כח פון דעם כהן גדול חוניו השני, ער האט עס איבערגעגעבן צו זיין נעפיו וואס האט געהייסן יוסף בן טוביה החוכר, וועלכער איז געקומען פון א רייכע משפחה פון עבר הירדן און ער איז געווען א אייניקל פון שמעון הצדיק, ווייל זיין מאמע איז געווען א טאכטער. יוסף בן טוביה איז געווען א קלוגע און א גראבע און א חברה מאן, מען האט אים אויפגענומען צו זיין דער שטייער באאמטער, דאס מיינט דער טעקס קאלעקטאר, פון תלמי המלך אין ארץ ישראל. און צוליב זיין גרויסע אמט האט ער באקומען גאר א גרויסע פאליטישע כח, און קיין גוטע זאכן דערציילט מען נישט אויף אים, אפילו יוסיפון זאגט שוין אז ער איז געווען א גרויסער בעל גאווה. און וויבאלד ער האט אריינגעברענגט אסאך התייוונות ביי כלל ישראל, האט די סנהדרין באשלאסן אז ער קען נישט איבערנעמען די כח הנהגה וואס דער כהן גדול האט געהאט ביז דעמאלטס, ווייטער, דער כהן גדול יחניהו איז שוין געוועזן א אויסגעקלאפטער און נשפע געווארן פון די התייוונות, דעריבער האט מען געמוזט אויפנעמען א נייע מציאות פון א מנהיג וועלכע זאל ממשיך זיין די פירערשאפט פון דער כהן גדול ביז דעמאלטס, ביז ווען יוסף דער חוכר איז אריין געקומען אין די פיקטשער. זעענדיג וואס דא איז געשען האבן די סנהדרין מחליט געווען אויפצונעמען א נשיא וואס ער זאל איבערנעמען די פירערשאפט פון כלל ישראל, אבער דווקא אזא איינעם פון זיי, איינעם פון די סנהדרין. און מ'האט אויפגענומען דער ערשטער נשיא יוסי בן יועזר, און פארוואס אים? ווייל ער איז געוועזן א כהן, און אזוי ווי ביז דעמאלטס איז די הנהגה געווען אין די הענט פון די כהנים ממילא האט ער זייער גוט געשטימט. און דאס איז געשען ערשט צוואנציג יאר נאך די פטירה פון אנטיגנוס איש סוכר. די נשיאות האט זיך געצויגן פון דעמאלטס פאר זייער אסאך יארן, סיי אלס א אויפגאבע, אין תקיף איז עס נאר געווען א טיטל אן קיין מיטל, ס'האט זיך אנגעהויבן פון ג' אלפים תקפ ע ביז יאר ד' אלפים שנת תקפ ל, דער לעצטער נשיא איז געוועזן רבי גמליאל השלישי פון די זיבעטע דור פון די אמוראים. יעצט אזוי, לאמיר צוריק גיין צו די זוגות, די נשיא האט מען אויפגענומען אלס א חלק פון די סנהדרין כדי עס צו האלטן הייליג און ערליך, און אונטער אים אבער אינאיינעם מיט די נשיא איז געוועזן דער אב בית דין און די צוויי האבן אינאיינעם געפירט די דור און דאס האט מען גערופן די זוגות. לויט די מסורה די תקופה פון די זוגות האט זיך געצויגן בערך פאר צוויי הונדערט יאר און די ערב השלישי פון יו ט תקפ א ביז בערך יו ט תשי ע. אונז וועמיר שפעטער זעהן אסאך מאל דערמאנט די זיגערס דארף מען אייביג וויסן אז דער חכם וואס ווערט אויסגערעכנט קודם ער איז געווען די נשיא און דער צווייטער וואס ווערט אויסגערעכנט ער איז געווען די אב בית דין און ס'איז נאר געווען בלויז פינף דורות פון זיגערס און איין צי און זייערע נעמען ווערט געברענגט אין מסכת אבות פרק א' שפעטער יעצט לאמיר גיין אביסעלע רעדן פערזענליך איבער דער ערשטע נשיא יוסי בן יעזר איש צריידא. חזל לויבן אים מורא'דיג אויס, אזוי ווי די משנה זאגט אין מסכת חגיגה פרק ב' משנה ז', יוסף בן יועזר היה חסיד שבכהונה. ס'איז א מורא'דיגע טיטל. נאך מער, זאגט די גמרא אין מסכת תמיד דף טז ו עמוד ב', תנא נ ס האבן דארט געלערנט משמש יוסף בן יעזר איש צריידא ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, בטלי הוא אשכולות, האט זיך געענדיגט די מושג פון אשכולות, וואס מיינט דאס אשכולות, זאגט די גמרא, איש שהכל בו, א מענטש וואס האט אין זיך אלע טאלאנטן, אלע מעלות, און די גמרא לייגט צו א מורא'דיגע ווארט, ואמר רב יהודה אמר שמי, כל אשכולות, די אלע סארטן צדיקים וואס ווערן אנגערופן אשכולות, שעמדו להם לישראל, וואס זענען אויפגעשטאנען פאר אידישע קינדער, מימות משה, פון די צייטן פון משה, עד שמת יוסף בן יועזר, ביז יוסף בן יועזר איז אוועק, הוי למדן האבן זיי געלערנט תורה די הייליגע תורה כמשה רבינו ממש אזוי ווי משה רבינו, מכאן ואילך פון דארט און ווייטער לא היה למדן תורה כמשה רבינו, ס'איז שוין נישט געווען אויפן זעלבן מדריגה אזוי ווי משה רבינו. און ווי ס'איז משמע אין מדרש בראשית רבה איז יוסי בן צוריידה אומגעברענגט געווארן דורך די יוונים. ס'איז דא אסאך שפעקולאציעס ווי צו ריידא איז, אבער לויט ווי ס'קוקט אויס איז עס ערגעץ ווי אין די גליל. על כל פנים, אונז ווייס מיר שוין ווער איז געווען יוסי בן יהויזע איש צו ריידא, וואס דאס איז געוועזן א נשיא, און וואס איז דאס געוועזן די זוגות. יעצט לאמיר גיין צו די צווייטער, די אב בעש ד, דאס איז געוועזן יוסי בן יוחנן איש ירושלים. אינטערעסאנטער פאקט, יוסי בן יוחנן איז געווען עלטער פון יוסי בן יהויזער, און ער האט געדינט אלס אב בעש ד פאר צוואנציג יאר, פון ווען אנטיגנוס איש סוכו איז אוועק ביז מ'האט אויפגענומען א נשיא. און מיט דעם אלעם, כאטש ער איז געווען פאר צוואנציג יאר אב בית-דין, און כאטש יוסי בן יועזר איז געווען יונגער פון אים, האט מען אויפגענומען יוסי בן יועזר אלס נשיא, פארוואס? ווייל ער געשטאמט פון די כהנים, אזוי ווי מ'האמיר פריער געזאגט. די הייליגע חזל לויבן מורא'דיג אויס די זוגות, און זיי זאגן אז זיי האבן געפירט כלל ישראל אויפן ריכטיגן וועג, און זייערע תורה איז געווען שלימה און מדויקת אן קיין ספיקות, און ס'האט געהערשט צווישן די צוויי די נשיא און די אב בית דין א געוואלדיגע אהבה ואחווה ורעות, און ס'איז נישט געווען קיין מחלוקת צווישן זיי, דאס איז געווען א מורא'דיגע זאך. אין די תקופה פון די ערשטע זיג, יוסי בן יועזר און יוסי בן יוחנן האט זיך אנגעהויבן דער אמפערייען צווישן די פרישים וואס זענען געווען די ערליכע אידן צווישן די אלע גרופעס אזוי ווי די צדוקים און די מסיעוונים וואס האבן פראבירט צו פארדרייען א קאפ און דאס האט זיך געצויגן אזוי ביז סוף בית שני. יעצט אז מען פארשטייט וואס האט זיך אפגעטון דארט יענע צייטן, לאמיר לערנען די משנה מיט בעסער פארשטיין פארוואס זיי האבן געזאגט וואס זיי האבן געזאגט. זאגט די הייליגע משנה יוסי בן יעזיש צו ר' דוב יוסי בן יחנן איש ירושלים קיבלי מהם איז אזוי, יוסי בן יעזיש צו ר' דוב אומר האט געזאגט, יהי ביתך דיין הויז זאל זיין בית ועד לחכמים, א הויז ווי חכמים זאלן זיך צוזאמקומען, נאך א זאך, והבהמות אבייק ביי פאר רגליים, ענק זאלן זיך דרייען ביי די שטויב פון זייער פיס, והווי שויסע בצמאות דבריהם און ענק זאלן טרינקן מיט דורשט זייערע ווערטער. מען זעט היינט אין אסאך קהילות איז איינגעפירט אז ס'דא אזא מושג ווי א חבירים, דאס מיינט א קבוצה אינגעלייט וואס האלטן זיך אינאיינעם, און יעדע וואך גייט מען לערנען ביי א צווייטן אינדערהיים חסידות אדער מוסר אדער סתם א שיר, וואס איז די געדאנק דערפון? די געדאנק שטאמט שוין פון יוסי בן יועזר און דאס מיינט די ווערטער יבייסכו בית ועד לחכמים. יוסי בן יועזר האט זיך דעמאלטס זייער געפלאגט מיט די מסייוונים וואס זענען ארומגעגאנגען פרעדיגן זייערע שטותים פאר די המון עם. און כדי צו מחזק זיין די המון עם האט מען איינגעפירט א נייע זאך אנשטאט צו לערנען אין בית מדרש וועט מען אנהייבן צו לערנען ביי מענטשן אינדערהיים אזוי ווי א טרעוולינג שול, און אנשטאט צו דאווענען האט מען געלערנט ביי יענעם אינדערהיים אזוי ווי א חבירה. וואס איז די מעלה? צוויי מעלות. די ערשטע מעלה איז אז קודם כל האבן די פשוטי עם געהאט אן אפערטוניטי מיטצולערנען מיט די חזל, מיט די חכמים. נאך א מעלה איז אז אפילו ער האט נישט פארשטאנען וואס מען האט געלערנט אדער טאמער ער האט נישט מיטגעלערנט אבער די עצם זאך אז די בית ועד לחכמים איז געווען ביי אים אינדערהיים האט דאס געהאט א השפעה אויף זיין גאנצע שטוב. אזוי ווי די בת ענירה זאגט א משל צו איינער וואס גייט אריין אין א סטאר וואס פארקויפט בשמים, שמעקעדיגע געווירצן, אפילו ער האט גארנישט געקויפט אבער ווען ער גייט ארויס שמעקט ער פון דעם פארוואס ווייל ער איז דארט געווען און ס'קלעבט זיך אן אויף זיינע בגדים ס'קלעבט זיך אן אויף אים די זעלבע זאך אז ס'איז דא ביי איינעם אינדערהיים א קבוצה תלמידי חכמים וואס לערנען תורה בלייבט עס איבער השפעה אויף די שטוב. אין משלי זאגט שלמה המלך א ענליכע זאך הולך את חכמים יחכם אז איינער וואס פירט חכמים ווערט קלוג און די מלבים זאגט דארט דאס מיינט צו זאגן אז איינער וואס פירט אדער גייט מיט מיט די חכמים לערנט זיך אויס פון זייערע מעשים טובים און פון זייערע חכמה און אטאמאטיש וועט ער זיך אנהייבן אויפצופירן אזוי ווי זיי, און די מלבים ענדיגט צו, דאס איז אויכעט פשט וואס מען זעט שפעטער, הווי זנב לאריות, זיי בעסער א וויידל פאר לייבן, ואל תהיה ראש לשעולים איז אנדערש קיין הויפט פון פיקסן. און דא זעט מען אפילו צו זיין א דרייווער פון א ערליכע איד איז אויך א מעלה, ווייל מען הערט, מען קונה, מען זעט ווי אזוי ער פירט זיך אויף, און דאס גייט אריין אין די ביינער. און פון דעם שטאמט די מושג ביי חסידים אז מען גייט נאך א רבי, מען גייט דאווענען ביי א רבי, מען גייט צו א רבי'ס טיש, און די זעלבע זאך זעט מען היינט אפילו ביי די ליטווישע קרייזן האט מען עס אויך אנגענומען מורא'דיג שטארק און די סיבה איז פשוט אז מען דרייט זיך לעבן א ערליכע איד, מען זעט אן ערליכע איד, מען הערט אים שמועסן, מען הערט אים פארברענגען, ס'קלעבט זיך אן. און דאס איז געווען די געדאנק פון יוסי בן יועזר. נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע נקודה פון דעם, אז אין די רגע וואס א איד ווייסט אז חכמים קומען אריין צו אים אינדערהיים מאכט ער זיכער אז זיין הויז זעט אויס ווי ס'דארף צו זיין, ער מאכט זיכער ער האט כשר'ע מזוזות, ער האט א כשר'ע קיטשען, און אזוי ווייטער אטאמאטיש וואס האט מורא'דיג מחזק געווען כלל ישראל אין יענע שווערע צייטן. און איידער מיר גייען מער ווייטער וויל איך נאך זאגן צוויי זאכן, די ערשטע זאך איז, אלס קינד בין איך געווען ביי א בר מצוה, ווי הגאון הגדול רבי חיים קרייזער זכרונו צדיק לברכה אן אנטווערפענער רב האט געגעבן א דרשה און געזאגט שטייט ביי די בן סורר ומורה הנני שומע בקול אבי ובקול אמי זאגט ער וואס איז פשט פון דעם אז א טאטע אינדערהיים דאווענט ערליך לערנט זינגט זמירות שבת ביי די סעודה ווי אן ערליכער איד די קול גייט אריין אין די קינדער און אן אטאמאטיש א קינד וואס זעט אזא מין התנהגות פירט ער זיך אויף בעסער וואקסט ער נישט אויס קיין סורר ומורה. ממילא ווען מען זעט א קינד איז יא אויסגעוואקסן א סודות מוהר ן זאל מען וויסן אז עני שמיה ער האט נישט געהאט וואס צו הערן. כ'האב אמאל געהערט א מורא'דיגע אינטערעסאנטע מעשה ווי אזוי ס'איז צוגעגאנגען די געבורט פון הגאון הצדיק ר' נתן געשטעטנער זכרונו צדיק לברכה. זיין טאטע האט געהייסן ר' עמרם, געווען א דערהויבענע איד, א גרויסע יחסן, און איידער ר' נתן איז געבוירן געווארן, אזוי ווי יענע צייטן פלעגט מען דאך האבן דאס קינד אינדערהיים, האט ער אנגעזאגט דעם עולם דארט, אז געווענליך ווען דאס קינד ווערט געבוירן הייבט מען אן צו שרייען מזל טוב, ס'טוט זיך א שמחה, האט ער געזאגט אזוי, דאסמאל זאל מען נישט אזוי טון, דאסמאל, אין די סעקונדע וואס דאס קינד ווערט געבוירן, זאל יעדער איינער בלייבן שטיל, אינגאנצן שטיל, מען זאל אים קומען גלייך ווינקן אין דעם אנדערן צימער אז דאס קינד איז געבוירן געווארן, און ער איז געשטאנען גרייט מיט א גמרא. אין די סעקונדע וואס מען האט אים געווינקן אז דאס קינד איז געבוירן געווארן האט ער אנגעהויבן צו לערנען אויפן קול גמרא פאר פינף מינוט, ער האט געענדיגט לערנען האט ער געווינטשן מזל טוב, האט ער מסביר געווען פארוואס זאגט ער איך האב געוואלט אז די ערשטע ווערטער וואס דאס קינד הערט ווען ער קומט אראפ אויף דעם וועלט זאל זיין תורה ממילא וועט זיך עס אנקלעבן אין אים, און מען זעט טאקע אז ער איז אויסגעוואקסן דער גרויסע גאון ר' נתן געשטעטנער. עס קומט צו ווייזן די מורא'דיגע זאך אז אפילו ווען מען פארשטייט נישט תורה, נאר מען דרייט זיך אין א אטמאספער פון תורה, מען ברענגט אריין אין שטוב צו זיך תורה, דאס האט א מורא'דיגע השפעה אויפן מענטש. און צו מציענדיגן די ווערטער פון יוסי בן יעזר, זאגט ער אזוי, ואבי שותים, דו זאלסט טרינקען, בצום און מיט דארשט, עס דבריהם, די ווערטער פון חזל. כ'וויל ענק פרעגן, מען קען זיך מאכן דארשטיג? דאס מיינט, איך גיי צו א שיעור, ווען איך בין די מוד אדער ווען איך וויל הערן דעם רב רעדן ווייל ער רעדט גוט צו וואטעווער ריזען ער איז דארף מיר ר' יוסי בן יעזר נישט קומען זאגן אז איך זאל עס טרינקן מיט דארשט איך קען עס טרינקן מיט דארשט אזוי אויך ווייטער ווען איך גיי אויף א פלאץ וואס איך בין נישט דארשטריג וואס הייסט ווען איך בין שויסער בצמא איך בין נישט דארשטעריג זאגט יוסי בן יעזר ניין ניין ניין אונז זעמער בערך אידן א מושג, מען שאקלט זיך ביים דאווענען, מען דאווענט אויפן קול, יעדן טאג, אפילו ווען מען איז נישט אין די מוד, אפילו מען האט נישט די כוונות, פארוואס? ווייל די פעולות איז מעורר די כוונה אזוי מען זעט אין חסידישע ספרים, די זעלבע זאך איז אויך, די גייסט אמאל צו א שיעור, האסט דיין שיעור קביעה יעדן טאג, און די קומסט איין טאג אן צום שיעור, ביסט נישט אין די מוד, האסט נישט קיין נערוון יעצט צו לערנען, ביסט מיד, ביסט פארדאגה'ט, זאגט ער, נעכטן טאקע האסטו אויסגעהערט די שיעור בעצמו, ווי כאילו א דארשטעריגער, וואס ס'מיינט נישט אז היינט ווייל די ביסט נישט אין די מוד זאלסטו זיך אויפפירן אנדערש, ניין ניין ניין. זעה צוצולייגן א אויער דייקא אזוי ווי ווען מען שאקלט זיך ביים דאווענען די זעלבע זאך ווען דו הערסט אויס א דרשה אפילו דו האסט נישט קיין נערוון און די יצר הרע מאכט אז דו זאלסט נישט זיין אין די מוט און אין די גיסטע פון אויסהערן צווינג דיך והוה שויסע בעצמו מאך דיך דארשטריג און אזוי וועסטו הערן זייערע ווערטער עס וועט דיך אריינגיין אין די ביינער און מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען קענען קונה זיין פון די הייליגע חכמים וואס מען דארף און זיך לערנען און אויפפירן ווי ס'דארף צו זיין. א גוטן טאג.